Gudde Moien, Merci villmools, datt Der zu esou vill komm sidd. Ech muss soen, datt den Tourismussecteur dee Secteur war, deen als éischte vun der Coronakris betraff war, an et wäert och dee leschte sinn, deen erausgeet. En ass nohalteg an iwwer eng méi laang Dauer vun den Auswierkunge betraff. Dofir ass et ëmsou méi wichteg, Dass mer grad elo net nëmmen an eng Normalitéit erakommen, dat kënne mer nëmme, mee mir musse léieren, an dësem Secteur besonnesch, mam Virus ëmzegoen. Mee och a Corona-Zäite muss ee kënnen reesen, aktiv sinn a besonnesch déi touristesch a kulturell Attraktiounen erëm nei kenneléieren an erliewen. Dat natierlech awer alles am Respekt vun de sanitäre Mesuren. Grad an dësen Zäiten ass et wichteg, den Tourismussecteur ze stäerken, fir en op eng nei Zukunft ze preparéieren. Den Tourismus ass e wichtege Pilier vun eisem Land, dat ekonomesch, gesellschaftlech a kulturell. Dat gesinn och d'Résidenten esou, déi mer an enger Etüd befrot hunn, déi mer schonn virum Corona zesumme mat LFT an Opdrag ginn hunn. En Neistart am Tourismus heescht awer net erëm do ufänken, wou mer just virun der Kris opgehal hunn. Neen, d'Verhale vun de Reesenden huet sech geännert an d'Erwaardungen, déi een als touristesch Destinatioun muss erfëllen, sinn och ganz anerer ginn. De Marché de proximité kritt nach eng vill méi wichteg Roll, well Vakanze méi kuerzfristeg gebucht ginn a Fernreese quasi weltwäit op Äis leien. Ënnert dësen neie Konditioune wäerte mer déi nächst Wochen eise Plan de relance mat allen Acteure vum Fräizäittourismus a vun de Business Events verfeineren a komplettéieren, Dofir hu mer zwee Webinaren am Juli geplangt. Eise Plan de relance baséiert op jeeweils fënnef Pilieren, souwuel fir de Fräizäittourismus wéi awer och am Beräich vun de Business Events. Als éischt géing ech op de Beräich vum Fräizäittourismus agoen. De Regierungsrot huet als Éischten de leschte Freiden decidéiert, dass mer en Tourismusfong an Héicht vun 3 Milliounen Euro en place setzen, dee besonnesch den ASBLen am Tourismussecteur ënnert d'Äerm gräife soll. An dat sinn all déi, déi net, wéi beispillsweis d'Hoteller oder d'Reesagencen, eligibel si fir de Fonds de relance et de solidarité pour entreprises. Grad den Tourismus hei am Land gëtt gedroe vum Benevolat. Vill fräiwëlleg Leit engagéiere sech an ASBLen oder a Syndicats d'initiative, fir iwwert dëse Wee beispillsweis d'Infrastrukturen op där enger Säit an der Rei ze halen an awer och déi touristesch Infrastrukturen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, ze geréieren. Dësen ASBLe sinn deelweis ganz vill Revenuen ewechgebrach an dofir wëlle mer se iwwert dëse Fong cibléiert ënnerstëtzen. Den zweete Pilier hu mer schonn am leschte Joer, eis Tourismusstrategie verstärkt op déi méi no Mäert orientéiert, dat heescht op eis Nopeschlänner, Däitschland, Frankräich, Belsch an awer och Holland an aner europäesch Destinatiounen. Laut Statec komme ronn 88 Prozent vun den internationale Gäscht aus aneren europäesche Länner, dovun awer nëmmen 7 Prozent mam Fliger op Lëtzebuerg. Déi regional Approche ass e bewosste Choix an eiser Tourismusstrategie gewiescht, fir op eng méi qualitativ héichwäerteg Aart a Weis den Tourismus unzegoen, deen eng wirtschaftlech reell Plus-value bréngt a mir setzen net op den Tourist, dee vläicht just Zäit huet, fir eng oder zwou Stonnen aus dem Bus erauszesprangen, flott Fotoen ze maachen, direkt erëm an de Bus eranzeklammen a weiderzefueren. D'Corona-Epidemie huet eis an dëser Approche nach emol bestäerkt. D'Marchés de proximité sinn nach vill méi bedeitend ginn an dofir hu mer kuerzfristeg nach eng Kéier de Fokus op dësen Typ vu Visiteure geluecht. An dësem Kontext ass och d'Promotioun vun eiser Rees-Destinatioun bei de Residenten an de Leit aus der Groussregioun ze gesinn. Dofir hu mer als drëtte Punkt, als drëtte Pilier d'Campagne, déi nei Campagne Lëtzebuerg, dat ass Vakanz! zesumme mat LFT ausgeschafft. Dës Campagne weist en authentescht Lëtzebuerg, wou et villes z'entdecke gëtt, ebe grad och fir Residenten. Hei gesitt der schonn um Ecran e klengen Teaser vun dëser Campagne. Dat ass eng Campagne, déi Lëtzebuerg ënner ganz ville Facetten weist. Dat ass eng Campagne, déi och Genau dat weist, wat een och kann erliewen. Mir hu grousse Wäert drop geluecht, ebe grad déi Biller, déi gewise ginn, ka jiddwereen à tout moment och genee esou erliewen. Fir de Residenten an awer och de Frontalieren Loscht op Vakanz heiheem ze maachen, huet d'Regierung decidéiert, all Persoun, iwwer 16 Joer e Bong vu 50 Euro fir eng Iwwernuechtung zu Lëtzebuerg ze ginn. Uganks Juli huet jiddweree säi Bong fir d'Vakanz zu Lëtzebuerg an der Boîte. Ab Mëtt Juli kann dësen ageléist ginn an ass da valabel bis zum Schluss vun dësem Joer. De Bong ass duerch e QR-Code personaliséiert a ka just vun där Persoun ageléist ginn, där de Bong och réellement gehéiert. De Bong ka just genotzt gi fir de Präis vun enger oder puer Iwwernuechtungen ze bezuelen. Dobäi kritt de Gaascht d'Valeur vu sengem Bong, also 50 Euro, vun der Hébergementsrechnung ofgehalen. Wann zwou Persoune sech en Zëmmer deelen, kënne se natierlech och hir zwee Bonge fir e Aléise fir den Zëmmerpräis ze bezuelen. Duerch d'Ënnerstëtzung vum CTIE a Let's Shop wäerte mer fir dëse Bongesystem och eng efficace an onbürokratesch Gestioun souwuel fir de Client wéi och fir den Hotelier oder dee vum Camping sécherstelle kënnen. Ronderëm de Bong wäert awer och un enger flotter touristescher Offer geschafft ginn, esou wäerte Packagen zesummegestallt ginn, fir de Leit eng Idee ze ginn, wat se zum Beispill an dräi Deeg un Aktivitéiten hei am Land kënne maachen. Och d'ORTe schaffen do ganz aktiv un enger Offer mat an hunn och schonn an deene leschte Jore ganz vill ganz flott Produiten do entwéckelt. Lëtzebuerg Nei entdecken an nei kenneléieren, dat wäert de Motto vun dësem Summer sinn an ech sinn zouversichtlech, dass ganz vill Leit och wäerte vun dëser Offer profitéieren. De véierten, och e wichtege Pilier am Fräizäittourismus ass d'Digitaliséierung. Mir hunn decidéiert, den ASBLen, déi am Beräich vum Tourismus aktiv sinn, en Diagnostic ze bezuelen, fir dass se gesinn, wou se nach kënne Verbesserungsméiglechkeeten am Digitalen hunn. Zesumme mat hinne wäerte mer eng digital Strategie fir Lëtzebuerg opstellen. Dat ka vun engem Online Ticketing System goe bis hin zu enger Offer am Beräich vun der Virtual Reality. E leschten, awer ganz wichtege Punkt ass dee vun den Investitiounen. Iwwert den zéngte Fënnefjoresplang hu mer insgesamt 60 Millioune virgesinn, fir an d'touristesch Infrastrukturen ze investéieren. 34 Millioune hu mer schonn iwwert dëse Wee ausbezuelt a mir wäerten natierlech och weider d'Acteuren ewéi d'Gemengen awer och encouragéieren, hir Investissementer héich ze halen. Ech mengen, grad elo ass et wichteg, dass d'ëffentlech Hand d'Investitiounen héich hält a grad do wäerte mer eisen Deel och kloer dozou bäidroen. Komme mer zu de Business Events an zu de fënnef Pilieren, déi mer do hunn. De Beräich vun de Business Events, dat heescht also d'Kongresser, d'Foiren, d'professionell Evenementer, ass e Volet, deen net zum klasseschen Tourismus gehéiert, mee dee fir d'Lëtzebuerger Ekonomie awer eng ganz grouss Bedeitung huet. Et ass kee Geheimnis, dass dëse Secteur ganz staark vun der Kris betraff ass. International Estimatioune soen, datt an Europa d'Zuel vun de Visiteuren quasi ëm d'Hallschent vum Joer 2019 op d'Joer 2020 wäert erofgoen. Dovunner ass e gudden Deel op déi professionell Clientèle zréckzeféieren. Duerch d'Kris fannen e Véierel vun de professionelle Reunioune schonn haut ënnert enger hybrider Form oder esouguer ganz virtuell statt. Mir hunn also hei eng Entwécklung, déi immens beschleunegt ginn ass duerch dës Pandemie. An d'Rad wäert och do sech sécherlech net komplett zréckdréien. Och am Businessberäich musse mir eis dofir nei opstellen a wäerte mat den Acteuren um Terrain zesummen eise Relance-Plang an deenen nächste Woche Weider detailléieren. Mir baséieren eis also och hei, wéi scho gesot, op fënnef Pilieren. Éischtens, finanziell Hëllefen. Et ginn, ech ginn elo net weider op all déi verschidde Mesuren an, déi schonn an deene leschte Woche virgestallt gi sinn, just vläicht ganz kuerz e Wuert zum Fonds de relance. Et de solidarité. Dëst ass e spezielle Fong, deen ebe grad an deenen Entreprisen aus dem Eventberäich ënnert d'Äerm gräift. Dat geet vun der Location de salle bis hin zum Standbauer, dat geet vum Hotelier bis zu de Reesagencen, dat geet vum Traiteur bis zum Imprimeur. Dës Betriber kréien iwwer eng Period vu sechs Méint eng Hëllef vun 1.250 Euro pro Salarié, dee schafft. an eng Aide vun 250 Euro pro Salarié, deen am Chômage partiel ass, dëst awer ënnert der Konditioun, dass se éischtens op hunn an zweetens eng Perte vum Chiffre d'affaires vu 25 Prozent hunn. E wichtegen Acteur an dëser Kris war an ass de Luxembourg Convention Bureau. Den LCB ass e GIE, dee mer zesumme mat der Stad Lëtzebuerg an d'Liewe geruff hunn, fir Lëtzebuerg als Kongress-Standuert ze positionéieren. D'Kris huet ganz vill negativ Aspekter mat sech bruet, mee si hat awer och positiv Aspekter, dorënner deen, dass d'Acteuren zesummen iwwert hire Secteur an hiert Positionnement an d'Zukunft nogeduecht hunn a Saachen ausgeschafft hunn. Déi offiziell Partner vum LCB si vu 70 Partnere virun der Kris op 144 Stéck am Moment eropgaangen. Dat weist, dass et eng richteg Decisioun war, den LCB ze grënnen an hien senger Roll als Fédérateur vum Secteur och gerecht ginn ass. Workshoppen a Meetinge sinn zu Lëtzebuerg erëm erlaabt, mee d'Konditioune vun haut sinn anerer wéi déi vu gëschter. Sanitär Mesurë verlaangen en Ëmdenken. De Secteur huet e Guide mat Recommandatiounen ausgeschafft, mee d'Acteure wëllen och d'Vertrauen no bausse schafen. Dofir hu mer zesumme mat den Acteuren decidéiert, en nationale sanitäre Label fir Veranstaltungen an d'Liewen ze ruffen, fir och an den nächste Méint den internationale Visiteuren eng Sécherheet ze ginn, dass eis Acteuren déi sanitär Mesure ganz eescht huelen a se och applizéieren. Wat fir de Fräizäittourismus gëllt, gëllt och fir de Business. Mir ginn déi nächst Méint verstäerkt fort vun Eventer, wou d'Leit aus der ganzer Welt op Lëtzebuerg drainéiert ginn, hin zu enger méi lokaler Approche ronderëm Lëtzebuerg an d'Groussregioun. Eréischt wann d'Situatioun et erlaabt, wäerte mer erëm eis Promotioun graduell an Europa an um internationale. Niveau ausbauen. Zu dëser neier Approche gehéiert awer och, nei digital Weeër ze goen. Mir wëlle Lëtzebuerg als eng vun deene beschten digitale Business-Events-Destinatioune positionéieren. Déi digital Zukunft heescht, dass amplaz vun enger reng physescher Veranstaltung ëmmer méi hybrid Formater wäerten entstoen, dat heescht wou eng Kombinatioun vu physescher Präsenz an awer och digitalen Instrumenter harmonesch niefteneen, mateneen existéiere wäerten, firwat net e Guest Speaker per Videokonferenz oder Hologramm projezéieren oder eng Konferenz an e puer Länner gläichzäiteg ofhalen. Dat wat gëschter d'Exceptioun war, wäert muer d'Reegel sinn. Dat sinn alles Saachen, déi zwar schonn viru Corona méiglech waren, déi awer wéinst Corona elo e ganz aneren, eng ganz aner Vitesse kritt hunn. Fir datt Lëtzebuerg digital prett ass, ass den LCB zesumme mam Secteur am gaangen en digitalen Diagnostic vun eisen Infrastrukturen ze maachen. Donieft huet eise Ministère och Instrumenter ewéi Fit for Digital en place fir de Betriber bei dëser digitaler Transitioun ënnert d'Äerm ze gräifen. Zesummefaassend kann een also soen, datt et eng Stäerkt vu Lëtzebuerg ass, sech neie Situatiounen unzepassen, den Engagement an den Asaz vun all de verschiddenen Acteuren an deene leschte Woche stëmme mech och ganz zouversiichtlech, datt de Lëtzebuerger Tourismus an all senge Facette gestäerkt aus dëser Kris wäert erauskommen. Mir wäerten op jidde Fall zesummen alles doru leeën, soen ech villmools Merci. Ech hoffen Dir verstitt mech, ech muss mat der Mask an de Mikro schwätzen, wann ech déi ukréien. Merci, geet elo. Meng Fro wär zu deem 50 Euro Ticket do, deen all Resident an all Frontalier kritt. Wann ech dat elo richteg verstanen hunn, däerf een dee just benotze fir den Hebergement selwer, net fir iessen ze goen oder esou. Wisou net? Dat géif jo de Leit och hëllefen, déi Restauranten an Hotellen hunn. Voilà, jo, dat wär meng Fro. Et ass e bewosste Choix, dëse Bong vu 50 Euro fir alleguerten d'Residenten iwwer 16 Joer an awer och d'Frontalieren ze limitéieren op eng Hebergementsstruktur. Dat heescht, sinn d'Hebergementsstrukturen, Iwwernuechtungen, dat ass vum Camping bis zu der Auberge de Jeunesse iwwert den Hotel, wou mer bewosst de Choix gemaach hunn, et nëmmen an d'Hebergementsstrukturen ze ginn, well et drëm geet d'Land ze entdecken, et geet drëm och en Effekt ze hunn, wou d'Leit op eng ganz aner Destinatioun ginn an eben do eng Nuecht verbréngen an da ronderëm awer nach aner Aktivitéiten natierlech kënne maachen. Déi meescht Hotellen, traditionell Hotellen, hu jo och gutt Restauranten. Wéi wëllt Der dat kontrolléieren? Ech mengen, dat fonctionnéiert e bëssen änlech wéi Chèque service. Dat gëtt een dem Hotelier an ob deen dat elo verrechent fir seng Kichen oder fir säin Zëmmer, Dat ass jo da schwéier festzestellen. Ass da sou, datt de Bong sinn zwee QR-Coden drop. Éischtens emol den Hotelier muss deen ee Code scannen. Op der lénkser Säit ass een, dee weist, datt de QR, datt de Bong nach net ageléist ginn ass. An deen zweeten ass den Hotelier. An do kann och nëmmen den Hotelier, wann en en Hotelsbetrib huet, dat och afëllen. Ech mengen awer hei, datt mer zesumme mat den Hotelieren, an ech weess, wann ech mat der Horesca schwätzen, datt se och ganz mat eis averstane sinn, fir dat doten enk ze suivéieren an ech si mer sécher, datt d'Hotelieren hei net wäerte Schmu dreiwen. Merci. Mara Bilot vom Wort, Ich habe zwei Fragen. Die erste, ich wollte wissen, wie viel macht der Business-Tourismus aus im Vergleich zum Leisure, also Freizeitourismus? Und die zweite Frage geht, es geht um den Fonds Tourisme. Wer genau kann davon profitieren? Wie viel Geld gibt es pro asbl? Was sind die Kriterien, um überhaupt davon profitieren zu können? Und ist es eine Finanzspritze oder muss man das zurückbezahlen? Wie funktioniert das genau? Also iwwert de Fonds vum Tourismus, dat ass eng net remboursabel Hëllef, déi d'ASBLe kréien. Et natierlech kann een net soen, pro asbl gëtt et esou vill. Dat kënnt natierlech drop un, wéi vill Leit et sinn. Et gi ganz vill ASBLen an dat ass jo Dat wat een awer ëmmer erëm muss ënnersträichen, mir hunn hei zu Lëtzebuerg den Tourismussecteur, dee ganz vill am Benevolat fonctionnéiert. Do sinn ASBLen, déi sech benevol zesummendinn, fir Saachen ze organiséieren, wou awer och Leit schaffen. Déi hunn deelweis Pertë, konnten deelweis Renovatiounen net maache bei hiren touristeschen Infrastrukturen. Dat heescht, et kann een net pauschal soen, esou vill pro asbl. Et ass ee Volet Digitaliséierung zum Beispill, gesäit een do, datt Eng asbl, ouni den Numm ze soen, déi d'Gestioun vun engem Baggerweier hei zu Lëtzebuerg mécht, déi ass ganz séier op de Wee gaangen, sech ze digitaliséieren, zesumme mam ORT, fir en digitalen Ticket kënnen unzebidden. Dat si Freeën, wou mer och zesumme mat den ORTe kucken, an deem Volet d'Digitaliséierung méi séier virun ze bréngen. Op där anerer Säit sinn et d'Investissementer, et sinn déi Salairen, déi bezuelt ginn, wou einfach Perte vu Revenuen do sinn. An och Suen, fir sech kënnen anescht opzestellen. Dat heescht, all Asbl ass doran anescht. Prozentual, Är éischt Fro, wéi vill ass Businesstourismus par rapport zu dem Fräizäittourismus? Déi Zuelen hunn ech net ënnert der Hand. Do si Variatiounen do. Ech kann Iech déi awer ganz gären noreechen. Et ass esou, datt mer gesinn, datt de Businesstourismus an deene leschte Joren natierlech staark geklommen ass. Et gesäit een och do, datt et eng ganz grouss Diskrepanz gëtt tëschent de Beleeungen an den Hotelscapacitéiten ënnert der Woch an der Stad par rapport zu de Weekender zum Beispill am ländleche Raum. Dat heescht, wat bei deem engen dee staarken Deel vun der Woch ass, ass bei deem aneren dee méi schwaachen Deel vun der Woch. Mee de Businesstourismus zu Lëtzebuerg ass e grousse Volet, besonnesch fir d'Hotellerie, net am ländleche Raum, am städtesche Raum.

Also dat ass nëmmen déi Saachen, déi ech mat eenzelen Hotelieren oder Campingsbedreiwer geschwat hunn. Dat heescht, mir hunn nach keng Etüd dodriwwer. Et ass esou, wann ech zum Beispill mat de Campinge schwätzen, datt besonnesch wéi den Transit am Ufank an der Belsch op war, eng Rëtsch hollännesch Touristen, déi op de Camping gaange sinn, scho komm sinn. Dono ass den Transit jo erëm zougemaach ginn, sinn der iwwer Däitschland komm. Dat heescht, et leeft awer do lues a lues un. Ech hu mat Hoteliere geschwat aus dem Norden zum Beispill. wou et direkt den éischte Weekend, heescht leschte Weekend, och schonn lues a lues ugaangen ass. Dat ass natierlech awer esou, an dat ass eben de Problem vum Tourismussecteur, si si first in a last out. Dat heescht, d'Reservatiounen hu scho virum Confinement, hu lues a lues d'Leit hir Reservatiounen annuléiert, stornéiert, sinn also net komm, an d'Reservatiounen, déi iwwert déi ganz Durée gewiescht wieren, sinn net gemaach ginn. Dat heescht, och do wäert méi kuerzfristeg gebucht ginn. A grad dofir cibléiere mer och an der Strategie nach vill méi elo op d'Nopeschlänner an op Holland, fir datt mer do méi kuerzfristeg Touristen, déi vläicht mam Auto, mam Zuch op Lëtzebuerg kommen, mat geziiltene Campagnen, datt mer déi méi unzéien, fir datt mer ebe grad do erëm eng méi staark Relance kréien. Also mierkt een am Resumé, datt et ugaangen ass. Et sinn Touristen, déi op Lëtzebuerg kommen. Et sinn och Touristen, déi e Weekend oder zwee Deeg op Lëtzebuerg kommen. Et sinn der awer och, déi op de Campinge schonn present sinn. Patrick Welke vum Journal, Ech muss etztmol nach de Bad News froen. Wéi vill Betriber, oder hutt Der eng Statistik, wéi vill Betriber, vun de Caféen bis zu Hotelen, an de letzten dräi Méint quasi faillite gaang sinn an déi Kris net iwwerstanen hunn? Und wie vill Betriber amer em Tourismus befinnen sech aktuell en enger prekären Situatioun? Do hu mer keng Statistiken driwwer. An ech mengen besonnesch, dass déi Aiden, déi vun der Regierung decidéiert gi sinn, ebe grad Aide ware fir séier Liquiditéite kënnen an d'Betriber ze kréien. Dat heescht, deen Effekt elo an deene leschten dräi Méint ze moossen, mengen ech, wier e bësse kuerzfristeg. Et geet jo hei drëm, an grad dofir ass och d'Engagement vun der Regierung, de Plan de relance et de solidarité, en place ze setzen, ebe grad fir dee Secteur, wéi Der en ugeschwat hutt, den Horeca Beräich, fir och do kënne méi laangfristeg nach kënnen Aiden auszebezuelen. Déi falen natierlech och ënnert déi 1.250 Euro, wann e Mataarbechter schafft, an 250, wann en am Chômage partiel ass, fir se ebe grad nohalteg kënnen iwwert dës Zäit eriwwer ze bréngen. Ech mengen, et ass och ganz séier decidéiert ginn, iwwert de Chômage partiel Liquiditéiten an Avancen unzebezuelen, fir ebe grad déi Situatioun do, net ze kréien, datt Betriber keng Liquiditéiten hunn an dann an d'Faillite falen. Maxime Gillen, Ake rtl, Ech hat mech gefrot bei deem Label, deen Der elo presentéiert hutt, wéi genau stellt Der Iech dat da vir? Ass dat eppes, wou een da fräiwëlleg matmécht? Wat sinn d'Konditiounen? Wee kontrolléiert dat? Wat kascht dat? An esou weider an esou fort. An dann hunn ech herno nach eng Fro zum Tourismusfong. Du nach eng Fro zum. Tourismusfong. Also de Label hu mer elo zesummen ebe grad mat allen Acteuren aus dem Événementiel an eben och den Hoteliere geschwat, fir eng Sécherheet erëm eriwwer ze kréien, dass den Tourist weess, hei, ech kommen dohinner, do ass den, esou e bësse wéi de Label Safe to Surf, Fir eng Garantie ze ginn, datt verschidde Krittären ausgefëllt gi sinn, gëtt e ganze Guide, deen ausgeschafft ginn ass, mam LCB, mat Recommandatiounen, fir déi sanitär Mesuren och ëmzesetzen. A grad dat ass elo dat, wou mer wäerten déi nächst Wochen dru schaffen, fir de Label kënne prett ze maachen. Dat heescht, kann ech nach net soen, wat en wäert kaschten. A mir wäerten eis baséieren op d'Recommandatiounen, déi elo schonn do ausgeschafft gi sinn am Secteur. Dat heescht, de Prinzip ass, datt een iwwert dat, wat souwisou virgeschriwwen ass, also wat een muss maachen, erausgeet a seet, ech maache elo nach déi an déi Mesure méi an dofir sinn ech nach vill méi sécher an dofir filtere ech nach vill besser bei mir. Et si Saachen, déi an deem Label sinn, déi ee muss respektéieren. Do kënnt zum Beispill kënne Saache sinn, datt ee muss iwwerall, wann een erakënnt, en Desinfizéiermëttel hunn, datt zum Beispill d'Still esou oft ofgemaach ginn, dat sinn alles Recommandatiounen, déi do sinn, fir ebe grad dee Label kënnen ze kréien. Dir hat virdrun schonn eng Fro gestallt kritt zum Tourismusfong, zu de genaue Modalitéiten, och zu den ASBLen. Bon, Dir konnt net genau soen, ween elo wéi wat kritt, mee vläicht nach eng Präzisioun, wéini ee sech do eppes kann erwaarden. Bei deenen aneren Aiden hat Der jo relativ séier da Formulairen op deene verschiddene Plattformen. Wéi kann ee sech dat elo virstellen fir dat hei? Leeft dat änlech a leeft dat iergendwann aus? An ass dat first come, first serve oder wéi funktionéiert dat? Mir sinn amgaang grad do d'Critèren alleguerten auszeschaffen. Et ass ganz wichteg, dass mer éischtens eng Previsibilitéit och bei den ASBLen hunn. Do sinn, wéi ech virdu gesot hunn, dass Leit do schaffen, déi e Revenu kréien, déi konnten och vum Chômage partiel profitéieren. Op der anerer Säit sinn awer Attraktiounen, déi am Moment manner gutt ugelaf sinn, dat heescht, déi net nëmmen eng Perte wärend dem Confinement haten, mee déi och elo nach net esou ugelaf sinn, wéi se sollten. Dat heescht, Formulaire wäerten et do ginn, fir déi verschidde Krittären ze erfëllen, wou een och muss Projeten, zum Beispill ka Projeten erareechen, mee dat alles soll eng eenheetlech Approche sinn. A grad dofir ass et wichteg, dass, wa mer zum Beispill vun dem, ech hat virun den Ticketing, gesot, dass mer déi iwwert verschidde Gestioune maachen, dass elo net am ganze Land honnert verschidde Ticketssystemer sinn, wou deen een net kompatibel mat deem aneren ass. An all déi Saache wäerte mer an den, am Kader vun de Pilieren ebe grad mat den Acteuren ausschaffen. Wéi vill Zäit gitt Der Iech dofir? Ma jo, ech mengen, dass, wéi gesot, beim Bong hunn ech gesot, ugangs Juli wäert et sinn. Mir sinn elo amgaangen, den, et ass leschte Freideg decidéiert ginn, fir dat doten en place ze setzen. Dat heescht, gitt eis do elo mol nach e puer Wochen. Ma ja, dann hoffe mer, dass dat nach virum Summer klappt. Dir braucht dat net ze hoffen, ech si mer do sécher. Serge Kessler, Radio 10,7, Ech hätt nach e puer Detailfroen zu Ärer Bongenaktioun vu 50 Euro. Wéi vill Leit am Ganze wäerten dëse Bong kréien? Dir hutt gesot, och d'Grenzgänger wäerten vun deem Bong kënne profitéieren. Schätzung, Ronn 700.000 Bongen, déi do wäerten erausgeschéckt ginn. A viraussiichtlech, woumat rechent Der, wéi vill Leit wäerten an deene fënnef an en hallwe Mount vun där doter Aktioun profitéieren? Dat kënnt drop un. Mir schécke jiddwerengem de Bong. Wann ech elo eng Zuel soen, da kommt Der an fënnef an engem hallwe Mount an sot, Ah, Dir hat deemools gesot, dat eent, elo ass dat dat anert agetraff. Also ech hoffen natierlech, datt jiddwereen de Bong aléist, well Lëtzebuerg huet ganz vill ze bidden an et ass einfach emol en Incentive, fir et och anescht kënnen, anescht kënnen z'entdecken. Ech héieren awer, an dat ass och wann ech mat Leit schwätzen, déi wäerten dovu profitéieren, well se soen, oh jo, ma souwisou, eis Vakanz war vläicht net esou wéi mer geduet hunn, mee mir wëllen onbedéngt awer hei am Land eppes maachen. Dat heescht, ech menge schonn, datt vill Leit wäerten dovu profitéieren. D'Fro, déi dobäi passt, Wéi grouss ass d'Capacitéit vun Iwwernuechtungsméiglechkeeten aktuell? Dat ass variabel. Ech mengen, dofir hu mer och, an dat ass eng Fro, déi mer eis gestallt hunn, wa 700.000 Bongen erausginn, da si jo verschidde Variabelen dran. Mir hunn et net nëmme fir d'Hotelskapazitéiten, et ass och fir d'Campinge, et ass fir d'Aubergen oder déi professionell geféiert Structures d'hébergementen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn. Dat ass eng Fro, déi mer eis gestallt hunn. Et geet duer, mee natierlech, do eng Variabel ass, Ginn zwee Leit zesummen an en Zëmmer, bleiwe se dono eng Woch do?